Ok, mae'r fideo yma mynd i edrych ar ddatrys hafaliadau trwy ddefnyddio cynnigau gwella neu trial and improvement yn Saesneg. Mae angen cyfrifiannell ac mae angen amnewid. So yn fras, beth sy'n digwydd yw bod chi yn amnewid rifau gwahanol mewn i'r ofaliad sydd wedi cael ei roi i chi. So yn yr enghraifft yma, mae'r datrysiad i'r ofaliad, x pwyr 3 plus 11x, tan i 300 i 6 yn haflod dim, yn gorwedd rhwng 6 a 7. Defnyddiwch y dull cynnig a gwella i ddarganfod y datrysiad hwn yn gywir i un lle degol. Na le. Fan hyn, un lle degol, mae'r cynnig i chi yn rhoi gofod bod yn gywir i un lle degol. Nid eich ateb sy'n mewn fan hyn. Okay? Yn y cwestiwn yma, cofiwch x pwer 3, mae hwnna actually yn meddwl x, lli os i x, lli os i x, adio 11 lli os i x, Uchron fach o gwmpas hyn o beth chi'n lliosi. Tynnu 396 a chi eisiau gwneud yn hafl a dim. So mae doi clyw. Mae nhw wedi gweud mae'n gorwedd rhwng rhain. So peth cyntaf fi'n mynd i wneud yw am newid x yn hafl a 6 mewn i hwn. So 6 pwer 3 adio 11 lot o 6

Awdio, 11 lot o 7 salwch fu'n defnyddio cromfachau, tynnu ffwrdd 396, a mae'r ateb tro yma yn dod mas yn 24, sydd yn rhy fawr. Cofiwch, fi'n chwilio am ateb sy'n afel at 0. Mas o'r ddoi yma, mae hwn yn nes at 0, Maged a llall. So fi'n credu bydd yr ateb yn nes at 7 nag yw at 6. Na le, beth sy'n angen ei nawr yw trio rif sy'n hanner ffordd rhwng rhain, sef 6.5. A wedyn os fi'n mynd nôl at y cyfrifiannell, fi'n gallu mynd nôl mewn i'r sum a ac am newid delete 6.5 pob man oedd 7 fi nawr yn rhoi 6.5 gwasgu hafala S yn

Mae o dan zero. So mae hwnna'n awgrymu fi, mae rhaid i fi mynd yn fwy na hwn. So 6.6. So eto, yr unig newid fi'n gofod wneud i beth sydd ar sgrin y cyfrifiannau lle yw am newid 6.6 a lle 6.5. Wneud yr un sums. So, fi'n mynd nôl mewn i fan hyn. Dylid nawr hwn i chwech. Nawr hwn i chwech. A gwasgu hafla. SED. Minus 35.5.

Marciau. So beth mae hwn yn rhoi fi? 6.8. Mae lot o bobl yn trio twyllo, maen nhw'n gadael bylchau rhwng be maen nhw'n wneud er mwyn cael yr ateb yn go gloi. Dyw hwnna ddim rili really yn helpu chi. Rhi fach ond yn agos iawn. So wedyn trio 6.9.

Mae Deb Joen yn 8. Mae hwnna'n rhy fawr. Na re, mae rhaid ni wneud penderfyniad. Mas o'r rhain. Pa un sy'n edrych mwyaf agos? Wel, mae hwnna'n minus 6.7. Mae hwnna'n positif 8.4. So, pe ni'n gofyn ei nawr yn mynd hanner ffordd trwy rhain. rhwng rein, sef x yw 6.85 i ffind o mas pa un o'r rein yw'r un mwyaf addas. Okay? So mae'n unwaith arall 6.85 minus 396 okay, nôl a ni, nôl mewn i'r cyfrifiannell 85 6.85

So, y tip yw, lan fan hyn, os mae gofyn i chi am ddatrasiad yn gywir i un lle degol, mae'n rhaid i chi sicrhau bod chi wedi trio'r rif i un lle degol yn fwy, sef mae'n rhaid bod chi'n trio'r rif i ddau le degol. OK, enghraifft da i ar y ffordd mewn munud.